Tunah hian zirtawp zan show tur top five result puan a top three tur ni maw khami tur show kha kan inpuat kan inpuah chah mek a an hla hi ti hian lyrics te kan lo nei ve a tah hian an hla thu a zir te a music eng tiang nge tempo eng tiang nge tih vel mil te hianin tihian light setup dan tur te kan lo tia led wall ah enge lang tur. Lights i intensity eng ang nge ngai tih te an na lutuk em? Enge anmahni kawr hak tur te nena inmi lem, an hla thu nena inmi lem tih te? Te hi tihian programming hi kan lo khawih lawk ve vek ta. Chu chu production team te nen kan en ho leng a, chu chu kan ok ho a, TV atana a nalh tha a nalh tur a ni kan tih chuan in tihian in kan ok eng a hei show tur a ni. Rehearsal hunah ran thu kan nei leh vek ang a. Keini tan chuan a show tak ai chuanin a rehearsal hi kan huphurh zawk thin a, a chhan chu aah eng nge kan thil tih te lo dik lo fel hlel teh awm em tiin a show hian chuan hemi kan set up sa vek hi kan ran chhuak tawh thin ber a ni. Show ah hianin color hi aah video atana lang nalh tur si, a show ti pui tur bawk si hianin rawng entirna aah violet pe deuh ang tur tih chi tih te blue red tih hian tah hianin presets kan dah sa ta. Chu idol bikah hian chuanin a hmuhnawm tur leh engtirnan a khu lampang tei tlaimin kan lo uar na lai deuh te lo awm thin ta han tih khuk ve ngai deuh te. Chuanin a dangah hian chuan tah hian presets hi kan dah sat a, hemi presets a zir hian a rawn chhuak a. Idol leh tha zual in an lohna hi chu tha zual hianin eng nge a duh dan sa rawn nei ang chi te leh khatiang kha a nih tawh ta. Idol ah hian chuanin keimahnin a hla, nen a inmil tur atia kan lo khawih ang chi, a hlamuang deuh cool deuh tur ang chi te nen chuan chumi rawng chu a niang a tih ang chi te chu chu production team te nen kan inbe rawn zel a, hlan te tah hianin engkim set sa vek kan nei a chutiang rawng chu rawn ti teh an rawn tih thut pawh a lo lo run mai theih turin ti hianin ih colour hi tah hian lo in ready sa thlap angai playback fader hi tunah hianin kan hmang nual a a dmx channel ang zawng phei chuanin a sang bi teh meuh kan hmang. a nih a ni tah hianin colour eng emaw thlak ngai a awm pawh hianin tah hian touch screen nehna in chhawp rup hi ngai tawh ata tah hian colour picker an mut an mut a zira colour lo khawih ngai ang chi te tah hianin ah colour kan khawih chhin anga a tah hian khemi a rawng a rawng an duh tur ang chi zawng te eng emaw-- A duh bik ang chi riau te awm chuan colour hi solid hram hram hi kan tum a, colour inpawlh hnem lutuk ang chi lo mawi loh na lai ang chi te emaw an hlamuang sak laia lo tih vak vak tur ang chi kha kha lo inven ve reng a ngai a, an hla lo hriat chian a ngai hla zirna zawng zawng hian kan awm ve vek zel a ngai a, an hla hi anmahni ang bawk hian kan lo thiam chian ve ngai thin ni.

Music Events, TV Production ti tura pawimawh em em mai pakhat chu an music kal dan tur kan lo hriat lawk ve a nia. Hei entir nan an lo zai a, thla kan va la mawl tawp lo deuhin engtin nge a hmuhnawm tak hmuhnawm taka kan chhuahtir thei ang kan tih? Tihna tura pawimawh em em chu an music kal phung lo hriat lawk ve hi ni. Chumi lo hre lawk thei tur chuanin hla zirna te a tam thei ang kan awm a, chuan an hla te engtin nge an kal an kalpui, engtin nge tempo a awm tih ang reng chi kha kan lo zir a uluk takin. Chuan record theih ve leh kan record a kan ngaithla a, chumi laiah chuanin camera chu tizat chuti laiah chuan camera in chulai chu la sel a, camera pakhatin heti hian rawn ti sel a tih ang chi kha note kan lo siam a, chumi base chuan kan kal thin a ni. Tin, hei camera in hriat thiam dan tur chuanin hla tak atangin an rawn la a, a then chuan hnai tak atangin khami mixing nalh thei tur chuanin light a pawimawh em em mai a, chumi tur chuanin tihianin light hetlaiah hianin light chuti chuan rawn kal rawh se tih ang reng chi kha kan han ziak a, chu chumi light a kal lai chuanin camera in hetlai hi kan lo la dawn a ni tih thleng khanin kan in kiu lawk thin a ni, chu chu kan han sawi khawm leh a, light khawihtu te nen ti khan kan en hova a that theih dan ber tur kan ngaihtuah thin a ni. Contestant an thiam a, musician an tha a, music a tight in a nalh em em mai a, chumi tak chu a pawimawh ta chu anni khan thiam tak khan lo ti mah sela TV lama lo en tutena hmuhnawm ti taka an en theihna tura pawimawh chu TV production tha a ni ta, chumi TV production tha nei tur chuanin a. Sawihtawng khan engkim thawhhona tha pawimawh a, chumi thawhhona tha nei thei tur chuanin a hma kan lo inbuatsaih a, kan lo inbuatsaihna tha kan lo neih kha a ngai ta a ni. Sawihtawngin camera kal phung tur kan lo set a, music chutiang lai a kal lai chuanin camera heti hian kal rawh se kan lo tih theihna tura TV production tha kha a pawimawh a. Zai thiam leh musician ten tha takin lo play mah sela mipui te nena khami relate an in Eng nge? Hmuhnawm ti taka an thin, an mood kan va siam theihna tur chuanin lighting leh camera work hi a pawimawh em em a ni. A, Mizo Idol-a bik hi chuanin hun hi kan nei tlem deuh hlek a, khati ang anga inpuahchahna tha han nei tur pawh hianin hla sawm pahnih te hi zan hnih velah te kan han zir a nia. Amarawh chu heng saw lian zawk tha zual award kan ti ang te ah hi chuanin thlakhat dawn inpuahchahna hun te kan nei a, Khalaiah khanin keimahni lampang pawh kan lo inbel ve hman a, kan duh angin kan mawt siam te pawh vawinih i vawithum te kan siam nawn thei ni. Amarawh chu idol-ah hi chuan hun kan neih tam lo avangin a rang thei angin, a chak thei angin kan han ti a. Amarawh chu production hi chu a chhe pha, a chhe viau, a chhiat pha em em chuang in kan hre lohna chungin hei aia hun tam zawk te hi chu nei i lang chuanin TV production-ah pawh hianin Hei aina sa hi chuan in hma hi chu a la sawn thei a ni. Zona tina saw kan neih reng reng a kan tih thin dan chu script hi a ni ta. Engkim hi script mil vek hianin kan che thin a ni. Hei tunah hian kei pawn script ka call a, ka script call lang chiah hi host in a call bawk a ni. Tichuanin kan in ah hetlai hmun atang hianin kan in be vek a, engkim hi camera man te, tin production crew te, back stage crew te leh host te thleng hianin ah kan in be thei vek a. Tin host pawh hianin a din reng lai hianin a bengah hianin kan in biak pawhna a call a. Chumi chu script kha entir nan a lo kan duh anga a lo kal lo a nih te, tin belh duh kan neih ang chi zawng zawng pawh kha heta tang hian hemi mil hianin kan ti leh thin a, tin sawi sual palh te, tih sual palh te a lo awm a, belh duh kan neih zawng zawng kha hemi script a kan telh loh leh kan telh leh duh si chi ang pawh kha online in tikhanin a tawng reng lai pawh khanin kan han update thin a, ani khanin tikhan mipuia a rawn puang chhuak ta thin a ni.

Live production ah hi chuan audio leh TV hi a pawimawh em em a, camera hi sawlai chuan a lut khawm vek dan chin an sawi ang khan kei hi inchunga audio zawng zawng kha a chhan pahin ti hian ka rawn ka lo mix ve vek thung ta, awmzia chu house mix kha. inchhung atan bik chauh khan a ni ta chuan chumi chu independent in hetah dante hmangin ih cat six cable in kan pawt thla a chu chu a hnungah sawn kan vuah a hetah analog input hi awm mah engmah kan hmang lo ang tlu kan ta chuan hetah hian channel sawmli pariat ka lo mix ve a ni chu chu layer hrang hrangah tih hian a mixer hi tet avangin hemi ipad hi ka hmang tel ta chu chu. Ipad hi mixer extension ang a nih chu, tunah hian tinan channel a board ah hian ka va tih zung zung theih lo kha hetah hian awlsam deuh khan ih chi hrang hrang kha ka lo khawih ve thei a ni, mixer extension ang atan ipad hi ka hmang ta chuan kei hian chu chu mixer bik ah chuan audio hi sony ah sawn TV show director bulah sawn monitor pahnih chu kan dah tho nachung khan amaherawhchu Tlem a isolate deuh hlek khan hei headphone chi thum kan hmang a ni hetah hian hei pawh hi ka hmang a tih khan eh enge a in translate dan kha a hrang vek a khat a rual khai ber tur kha a pathum atanga kan refer reference kan neih hnuah a chang zeuh zeuhin hemi h s eight yamaha h s eight hi ka on zeuh zeuh ta a ri enge a low end a a tha em a response a tha em tih vel hriat nan khan chu chu headphone an kan distribute leh a em em hi chuan thla kha chu mixer lampang kha ni ta se ih inchung atanga rawn kal signal rawn kal kha hei hemi net network switch atang hian switcher atang hian signal kha kan sem leh a ni chu chu pakhat kha heta a lut a pakhat kha heta a lut a ih ih hemi system dang la awm phei se chuan live pawh khan hemi eng nge ni. Plugins ho te nen a ṭan kawp thei a, mahra chu tunah hi chuan mixer processing hi a ṭha tawk kan tih vangin kan hmang lo a. Chuan audio post production hi eng emaw mixing laia accident lo awm palte khan min back up tu atan kan hmang a, tin Darbu ah te Spotify ah te dah tur ho kha a hnuah khan uluk leh zualin zan khata show chhunga hla an sak zawng zawng kha. I a hnuah kan khawih tha leh thin a ni. Tihian engkim kha multi track kan tih khan awmzia chu line hrang hrang kha a mal te tein a rawn lut thla a chu chu entirnan tunah te hian ah a kick drum sauh te kha a rawn lut ta a ni. Tihian. Snare top te rawn kal leh a. Chu chu A malte te khan kan mix leh thin tina ni chu ah hla zan khatah hian hla sawm te a chang an hnim dana zir in ih kan khawih hi tam a mahse khawih ngai lem lo a. Broadcast mix han rin tlang nghal theih te pawh hi tam tak hi a awm a, mahse accident an pal eng nge maw mic han ih an ken hlat deuh zeuh ang chi te khan real time khan lo tih kha a har ve thin avang khan chungah chuan hetiang a a hnua khawih loh hi a tangkai em em a a tul bawk a ni. Chumi bik chu audio lampang section ah chuan kan sawi thei va ni mai awm ve.